Скакердаах мальчиктар бары скакердарбытын ыырдүбүтгэ диэки дьиҥ Билигин эбиэт буолара ким уһуннаах, ким хомуллара остуоллаах-устууллаах барытын Халыыс түһүлгэ диэки чугаһатабыт. Hey!

Халғы Николай Александра Макарова кэлэр. Александра Макарова сыдьаан тараманна элбэхтэр. Ол курдук

Халлар уонна Күндэйэҕэ Васильевтар, Күндэйсевтар. Туран көрдөрөн иһэбин. Васильевтар, Күндэйсевтар, Николаевтар.

Анти Кунтартан кэллэ Бүдалах манна Катя, Толя, Кежа куоракка мүлилиһи дьылла кыайын кэтбэтилэр. Онна Хунтарга өссө кыс бар дии болтылгара бар оны куоракка биир уолу мен бар бар үлелиилер өнүн кыайын кэтбэтилэр Слава, Ола, Келле, Никита Бүлүүгэ баар кэргэниниэн оҕолунан икки кыр оҕоннун. Уонна Лена Дадутова хунтаартан кэллэ эмиэ кэргэниниэн үс оҕотунаан вот оннукпут. Тыал айаан миэ улахан махтал маннык тэрийэн биһиҥилэр быккытыгар махтанабыт уруулар бүтүн көрсүһүн абыранныбыт. Аха. буоллаҕына бу тугунан наһаа долгуйабын дии маннык урууларбытын хомуйан бу ыччаттарбыт элбэхтэрэ тэбит наһаа үөрүүлээх баҕайы оҕолор допторово сүүрэһэйдэллэрэ мин бу тэрийбит аймактарын барыларын мунньубут клавдияға улаханнык мақтанабын оны приз берээри гынабын мама маатыттан Ну да, молодец, пока диэ. Итинник хомуйаһыр ытыччатаргын вообще молодец. Итин Никита аҕалабатта. Никита ну куда ты? Салгы Михаил Мокутов убайбыт Манна сиэннэрэ бааллар, баһаалыста бары тахсабыт. Михаил Николаевич Мокутов, сиэннэрэ Бэйэн билем. Күндү аймахтарбыт Макаровтар, Молкутовтар сыдьааннара маннык бу улахан тэрээһин ыһыаҕы тэрийэн, ыҥыран дьоммутун, эргэбитин, оҕолорбутун ыалдьыттатан ас-тоҕастаан, көрсүһүүлөотүн тэрийэн, ыппыттар бастатан туран улахан махталбын тиэрдиэхпин баҕарабын. Ыһыаҕынан уруй-айхал! Онно бу бэйэбитин билeenнэрэ буллака биһи Могутов Михаил Николаевич икки кыыстаах, кини уоллаҕана уонна биир уоллаах. Биһиги холобурга киһиттэн Фатыла Михайловна кыыһа, үс уоллаах, Онтон бу мин улахаттана буолабын. Киһи буоллаҕына Августина Спиридоновна диэн кэргэммин кытары үс оҕолоохпут. Улахан кыыһым был Дария, кыра уолум Айсен, уонна орто уолбут Артем Питерден үлэһитэ кэлбэтэҕэ. Тобу Михаил Николаевы бары билэргит буолан манна кэпсиир улаханнаах туһух, бу мараахтахпына быйыл иһиэхпин. Кэлэн мэлэҥэ билиннэ буоллар. Уонна мин бу билиһиннэрэкпин баҕарабын мин эһэмһиэнин э, старостин Наталья, старостин Анатолий, мин эһэм уолун кыыһа. Онон бастакы э, тылы Наташаҕа биэриэххэ. Добрый день всем. Я очень рада познакомиться в первый раз

Михаил Николаевич сылдьаннарыгар улахан махтал Уонна Григорий Николай саамай кыра уола Чэрэ биһиги эдьиийдэрбит эмиэ куораттан кэлэ сылдьаллар диэбиппит. Ол курдук Марфа, Додута Макарова сиэннэрэ Татьяна уонна Сардаана кинилэргэ тылы биэрэбит. Здравствуйте. Мин бэйэһэ куораттан көтөн кэлбиттиин, мин эбээм Дадутова Марфа Николаевна диэн, маамам Дадутова Евдокия Егоровна диэн, айаа Егорова Татьяна Николаевна диэммин. Биһиги үспүт брат, браттаах этибит, братпыт буолар. Ирден биһиги үһүйэхпит, друг друга поддерживаем. Мин бэйэм үс кыыстаахпын, эй, үс оҕолоохпун. Икки кыыс биир уол, кырабыт уол. Уонна туох диэхпиний? Эттэһиэннээхпин. У меня туох диэн? Семья интернациональная. Ону ол ону көрдөххүтүнэ фамилия билди уонна олерден. Вот мен көтөттөрүм. Вот. Бира нанаец, бира молдаванин, кинитим это русская курат. Онон оннук миһиэнэ.

Кэргэнэлэрбит кытары мин наһаа үөрбүтүм. Уонна биир балтыбын илдьэ кэлбитим күүспүнэн оту. А биир балтым вообще ни за что билетин бербэтэҕэ. Эй паспорын, оту паспорт паспортгын аҕал мин билет ылыым дии хатаабытым бардыбыт үһүөн дии хатаабын оту туох да иннин бербэтэм. Самолеттан ынырык куттанар. Иһиттэн бэһэ задержкалаан кэлбиппит иһиттэн кэлбэтээдэ үчүгэйбит потому что самолетка киллэрэн баран биһини түһэрэн кириспиттэрэ ону кини баас билетин туттаран ба дьиэтин диэккэ хаамыахта хаамыы этэ оннук кылаах еще раз огромное спасибо организаторам и маленький приз не приз а подарки от нас клава

Салгыы баран иһэбит Николай Григорьевич саамай кыра уола Никандр Николаевич буолар. Дьэ Никандр Николаевич бу хомустаахтан саҕалаан дьэ тоҕус оҕолоох. Ол тоҕус оҕотуттан бирэминэ биһиги буоллаҕынан аймахтар икки-үһүс дьэҕэ тиийэн эрэ бүтэбит. Билигин биир-биир ол тоҕус оҕотуттан хаҕалаан билиһиннэртиэм. Улахан уола Константин Никандрович хомойуох иһин биһикэккэбитигэр сол. Манна кини оҕолоро кэлэн олороллор туран көрдөрөн иһэбит. Константин Никандровичтаах этте оҕолоохтор. Манна биһиэхэ Маалыкайтан, Сунтаартан кэлэн олороллор күндэйэҕэ бааллар. Икки суола Николай Никандрович бу көрөргү курдук биһини бидиэҕэ хатыыһыддьар кини үс оҕолоох кэргэн Анна Олимпиевна ол турар Мирнэйтэн кэлэн сыддьаллар онно кыыстара Бубеҥа Хаҥаластан эмиэ кыайан кэлбэтэ үһүс оҕото Иван Никандрович Кэргэнэ Изабелла Васильевна манна баар, уонна кыргыттара эмиэ манна тэрийсэһүүрэ көтөһө дьалар, сиэннэр эмиэ элбэхтэр. Эрэлиибитин маныкынан иһэбит. Уйбаан Хыдьааннара, төрдүс оҕото Трофимник Андрович эмиэ алта оҕолоох, сэттэ оҕолоох элбэх ыаллар, эмиэ оҕолоро туран көрдөрөбүт. Макаровтар Эми үгүстэр эмэ күндэйэҕэ бааллар. Эми элбэх оҕолоох ыаллар бары. Өттүү биэстии алталы оҕолоохторбут биһиги. Макаровтары хаҥатабыт. Онно бэһис оҕолоро Зинаида Никандровна. Мин Зинаида Никандровна иккис кыыһа буолабын. Биһи эми биэс, биир көтөрөөбүттэрбит, эми элбэх дии баҕай оҕолоохпут, туран көрдөрөбүт, элбэх баайбыт эми баарбыт ол сылдьабыт. Папабыт Егор Егорович баар. Аха, салгыы Сардаана Никандровна, Эһэ бары билэрги Поло куоракка бу пульмонология балыыһатыгар старшая сестра нэлэр кэмгэ үлэлээбитэ. Ити ковид кеби кэмигэр хоқ болбута. Ол айсын ки тахаргы онна сен айсаар куораттан телегет жаллар эмиэ. Кыра уол Михаил Николаевич эмиэ бары Никандрович маннаһыт жар Көрбүппүт Поло квадрокоптарын биһини уста сылдьар. Бар да, миска? Онна кыракыыс кыралара, саамай кыралара Мария Никандровна манна сыдьар буолуохтаах эме тэрийэ сыдьар, бу сыдьар перебиэттэһэбит. Жere bu биһиги түргүүмакаар улахан уола ньуку хаһыжааннарын бүтэрдибитти. Билигин икки суол хаһыжааннарыгар кэлебитими биир отче элбэх аймақтар бааллар. Ол курдук иккис уола Иван Макаров Маанньа диэнди. Бу Иван Макаров үс оҕоломмут. Прокопий, Ксенофонт, Трофим уонна Анна диэнди. Билигин маннаан бастаан ыҥырыахпын баҕарабын Ксенофонт сыдьааннарын. Ксенофонт үс оҕолоох, Прокопий, Евдокия уонна Николай. Маны хунтаардан биһиэхэ ыалдьыттар кэлэ сылдьаллар. Николай Ксенофонтович уола баар этэ, Прокопий баар да, Роня, Прокопий кыыһа Василиса эмиэ күнde оҕолорор элбэх баҕайы оҕолордоох, сиэннэрдээх бары тахсабыт. Кэнни аймақтарытын Харкатара видео көрөбүт. Кэтэ хайыын. Просто олай. Камера Сүрэхтэн долгуйан туран барыгытынааҕар дэлиибис. Уонна бары доруобай буолуҥ. Итиһиилэрдээх буолуҥ. Дьоллоох буолуҥ. Уонна бу манна кэлбит ыалдьыттарбытыгар, аймахтарбытыгар барыбытыгар ат иһиттэн кэлбиттэргэ махтанабыт. Кэлбиккитигэр трегитин көрдөрөн манна ыччаттары Тулебе атын эрдэттэн билсэргит ордук буоллаҕа. Билбэттэр холобура болор. Оны аймаҕың диэтэххэ аймаҕың да иннэ диэн болур. Ол курдук. Оттон Мин ээ мин ээ мин хос эһэм Маанньа диэн Уйбаан диэн эбит. Ол ис оҕолоох Трофим Иванович диэн, Ксенофонт Иванович диэн мин эһэм, хос эһэм уонна ким Анна Ивановна диэн. Трофим Иванович диэн оттон дьэ бу Биһиги Күндэ историятыгар даҕаны дьиинэн үчүгэйдик автобиографията үөрэтиллибитэ буоллар, отой улахан үлэһит киһи этэ, үөрэхтээх киһи этэ. Кини Хэриһаана Өймөкөөҥҥө райком секретарынан олорбута. Онтон ити Аттүбүр көлүөс диэн ити куһаҕаны оттон ыарыы булан ыалдьан баран бу дойдутугар кэлбитэ. Райкомҥа үлэлии сылдьыбыта, онтон Күндэйэҕэ управляющай дии сылдьыбыта. управляющайдыы диэн ити оскуоланы туттарбыта. Оскуоланы буллаҕынан биһайнаахпыт Федор Николаевич Макаров Халамтатынан наһаа үчүгэй аҕас кылаастаах оскуоланы туттара. Оттон абаҕам диэн туохтаҕын үнүрүк туох интеллигиэн үнүрүк үчүгэй үчүгэй тыллаах өстөөх Аптарытыаттаах киһи этэ, уһунуйа элэммитэ буоллар, өссө даҕаны үлэлиэ-хамныйа хаалбыта. Кини, кини буоллаҕынан элбэх оҕолоохтор этэ, ол гынан баран отон сорохторо олохтон туораабыттара. Отону хайыахпытый ону? Бүгүн буоллаҕына манна кинилэри оҕолоро Трофим уонна Анатолий кэлэн олороллор. Кэлэн көстүҥ эрэ. кэлэн көстүҥ. Оттон дьэ ити абак амак туһунан эттэххэ кинилэр олуйдамларын бүтэһигэр өлүөн диэккиэлгээйгэ олохсуйбуттара. Онно эмиэ парком секретаринэн үлэлиирдибитэ өлүөр дылы. Бу күн дьэ эттэн элбэх аймақтарын олордон үөрэппит үөрэтэр этэ.

Анатолий уонна эми терапиин кэлэн турарда. Уонна оҕолорун тустарынан бээлэрин Ана мин көт оҕоло. Анна хуахта. Мин соолохпун оттон улахан кыым уонна уолум бар Максим Алюшка

Ити курдук, онтон тэбиэм туспунан эттэхпинэ бу кислофон Макаров сиэнэ буолабын то то билем токуйбунан араа бу ким төрдүүгүнэс мин хос эһэбин улаханы буолабыла тоҕо диэтергит мин холору эһэм ким илиппиэн диэн ол илиппиэн дигинэн аһаастаах киһи ол эһэ диэ баран Отоһуол оҥорбутугар баран урааһуох эппитэ. Онон ыаллаатахпынан уонна бу Хагамаах үстэрэтэ Евдокия Ксенофонтовна диэн Николай Ксенофонтович уонна Прокопий Ксенофонтович диэн. Ото Прокопай мин улаханын кыыһа буолабын. Өтөн хоҕотох кыыһа буолабын. Отой кини эрдэ баҕайы отут һааһыгар бу олохтон барбыта. аччыктыыл аҕана дьоннору уот буоланнар ол дьоннору кэрийэн ол итир дьадылы киһи уоттарын аһыл киһи бука аһылыгына хомуйан иһитэн хантан үчүгэй доруобуйан ахтыы ол алта уон биир сыллаахха олохтон туораабыта оттон эдиимдьиннэн уоллаанан мэхайэлэптэр кимнэр ылан ииппиттэрэ

Оттон Олег элбэҕи оҕолоох. Оттон туран кин Николай Макаров кэлэр. Кини хонтаарга олорон эмиэ чөбаай ыалаҕата буолан олорон олохтон эмиэ ыайтан эрдэ туораабыта. Кини оҕолоро бааллар манна.

Эдьиэй Маайыкка диэн баар этэ Хунтаарга туохтаҕынан улахан үрдүктэрдик олбуордаах дьиэлээх эмиэ кыахтаах аҕайы Маабыскай этэ Күндэйэлэр бар ыһыахха киирэн баран онно аттарын дьээнньэтэн онно бар түһүүлэнэллэрин мин көрөр этим онно ыһыахха киирэ сылдьаммын уонна кини элбэх баайы оҕолоро ииппитэ бэйэтэ буоллаанан

Ол кыыһыттан икки оҕону ииппитэ аймахтарын оҕотун уонна бэйэтэ үс оҕолоох этэ. Ол эмиэтин эрдэ уох буолбуттара. Кинилэр хыдьааннара диэн боруоста элбэхтэр дииллэр. Манна биир оҕо уол кэлиэн баҕар диэн баран кэлбэтэх быһыылаах.

наһаа киэҥ аймахтар эбиппит дии билигин манна биһиэхэ тахсан тураллар владислав макаров оҕолоро кинилэргэ тылы биэрэбит үтүө күнүнэн барыгытыгар бүгүн мустубут бүгүн мустубут бутуорбу аймахтарбыт наһаа элбэхтэр үттэн үгүстэрин оно билбэтэр үппиннин

Икки суол куоракка олорор үс оҕолоох, үһүс суол эмиэ Хунтаарга олорор эрээри куорат оҕотун кэргэнэ буолан кэлэн кэлбэтэ манна кийиит баар. Үс икки оҕотунаан Сардаана үс оҕолоохтор кинилэр уонна кыра уолбут хаҥа ыал буолбута. Кэргэним Петр Сыромятников диэн Петр Семенович кини кутанаттан төрүттээх уонна үгүс үөр элбэх иэннээхпит.

Тоҥнук Төлүтүө күнүнэн үрүҥ тунаҕы үһэҕинээн Макаровтар дьааннара аймахтар Мин Макаров Владислав Кыравола Виталий Демоловын бэйэм Бүлүү илбэҥэ диэр үлэлиир дьабын кэргэннээхпин икки оҕолоохпун Сэб уонна тон уопсайынан бу тэрээһин хас таһыылыһыпты кэпсээҥҥэ мустубут киһи, көрсүбүт киһи, билсибит киһи диэн кэпсэтиилэр мэлдьи бараллар этэ. Онтон бу кэпсэтиибит мэлдьи баран кыра-кыралаан, иитиллэн, иитиллэн бүгүн үрдэ улахан ыһыахха кубулуйда уоннаттан күндэйэ дьоннугар сэргэтигэр, күндэйэлэргэ, хаайыттарга Сергей Макаровтарыгар улахан махталбын тиэрдэм бүгүҥҥү үһүөххэ тэрээһиҥҥэ маннык үчүгэй ыһыаҕы тэрийбит китиэр улахан махталбын Клавдияҕа тиэрдиэхпин баҕарабын Клавдия бу үрдээх улахан төрүччүнү оҥордо оннуттан Макаровтар киэҥ халыҥ аймахтар буоларбытын бу төрүччүнү көрөммүт. Биллибит диэххэ наада. Уонуттан Уонуттан барыгытыгар Таанах доруобуйаны, дьолу, оргуну, үлэҕитигэр үрэххитигэр итиһиилэри, мэлдьи Макаровтар ыччаттара элбии турдуннар, Манна көрсүһүүлэр, ыһыахтар баар буола турдуннар диэн баҕаһынаабын этэбин. Бырастыгының хатабы дьоннор билиһиннэрдилэр уонна hun тааргайа ле дьайаанам туһунан эппэтэхпин кини хетте уоллаах этэ ол хетте уолтан эмиэ хорохторо эрде олохтон барбыттара манна дима диэн оҕото кэлэйдэр

Онтона Токон отчуттун кытта арахсыбыттара хайыыр була хотунан. Ити курдук дима көһүннүм гата. Вот так хваттар. Потерялась? Пойдем маме, папе. Сереботрафим Иванович сыдьаннаргар улахан махтал. Ол курдук Иван Макаров Маанньа үһүс оҕото Анна Константинова кини алта уол оҕолооҕуттан бүгүн биһиэхэ Толстойтан ыалдьыттыы кэлэн сылдьар Дмитрий Константинов дьиэ кэргэнинээн норуот түһүлгэҕэ ыҥырабыт. Жаныр. Тыллаан.

Уоллаах этэ мин бүтэй уолларым ити убайдарым эрдэ өлбүттэрэ уонна тоохтутан бу мин икки оҕом иэннэрим бааллар кийиитин ханнар ээ кийиитин Катятын Сыһыанан махтанабын эйиэхэ Валерия. Дмитрий Константинов дьиэ кэргэнигэр улахан махтал болохтун ол курдук Толстойга эмиэ аймахтардаах эппит. Тиийэхпит дьэ ханан Алгыы, бу төргүү Макаарбыт түөрт оҕону ииппитэ диэбиттии, ити икки оҕотун сыдьааннарын билиһиннэрдибит. Үһүс төрдүс оҕотун сыдьааннара хомойуох иһин бу көрсүһүүгэ кыайан кэлбэтилэр. Ол курдук Николай Макаров ити сыдьааннара эттэ дии, Василиса Прокопьевна, билигин Людмила уонна Лидия бааллар. От өй тахсаар оҥос таһыдьан бараннара те хомой хомойуох иһин кыайан тахсыбатылар. Онтон Матриона Макарова сыдьаанар сыдьааннарыттан билигин э, Петуховтар бааллар эрээри эмиэ кыайан кэлбэтилэр. Дьэ ити курдук түөт киһиттэн тэнийэн э, бу көрөр туоххут баар дии төрүтчүгүт бу төрүтчүгэ барыта хэттэ үһүстэн тахса киһи киирдэ. Ол курдук биһиги Макаровтар тыһынчаҕа тиийэн эрэр эбиппит Хэттэ көлүөнэ тухары бу төрүччүгү үчүгэйдик көрөөрүҥ, бэйэҕит аймахтаргытын бэйэҕитин булан көрөөрүҥ уонна Макаровтар диэн халыҥ дьиннэхтии маны күндэйэҕэ биһин этэллэрэ Макаровтары эһэ наһаа элбэххиттэн. Биһи ол хэттэ үһүс киһиттэн баар оһоҕо хэттэ гыммыт биир эрэ эбиппитий туох күндэйэҕэ. Аһаа уонна ханна да ыһыртаргыт, ханна да тиийдэргит аймахтарбыт эбит диэн билсэ сылдьыҥ бэйэ-бэйэҕитин кытары билигин үчү баайда киирэн хоро кэпсэтиҥ бу хаастаахтарбыт ити остуолга олорооччуларбыт өссө элбэх историяны кэпсииргит буолар наһаа үчүгэй буолуо этэ биһи эбээлэрбит эһээлэрбит хос эһээлэрбит тустарынан ханааты ыттаҕаны манна микрофоҥҥа кэлэҥҥит кэпсээни һээриҥги Василиса Прокопьевна Сэрэ билигин үчү байтыга аһыыбыт ол кэнниттэн алгыы спортивнай күрэхтэр буолуохтара Спортивнай күрэх